Garingana wa Garingana. I listen to it on the internet. Listen to it on the internet.
Being Tsonga in SA. Listen live, online, online, online. on- eh loko u ri na muti wun'we a hi nge ni ku muti wun'we eh na nsati wun'we na vana va wena mi tshama ndhawu yin'we eh swi nga endleka va ku xibalo i mali muni mi kuma leswaku loko ku ri ku na vasati vambirhi mi kuma leswaku un'wana u tshama la un'wana u tshama laya so ni fanele ni hakela la ni hakela na le property tax e
on the other hand ku ri na ya xibalo ku ri na ya basikiri yo ku ri na ya mbyana Eh, a va ri ku hi hluveni kahle kahle. eh, kahle no na timbyana a ti theleriwa Eh, a ku ri mbyana mbyana mbyana a ku ri 26 ya Eh, mbyana a ku ri 26 26 a ku ri value ya ya mali ya kona yeah 26 is uh, 25 cents Oh. more or less so loko va ku 26 a ku ri 2 shillings and six and 6 pence Oh.
ya because remember nkarhi wolowo a ku nga tirhisiwi tirhandi
a ku tirhisiwa tipondo mm. that's why kuma ku na sweswi loko i vulavula na vanhu vakulukumba eh.
eh a ka vona ya ha ringana na sweswiya swa va 1960 mm. a ku ri 2 is to 1 mm. so 1 pounds was a eh, 2 rand ah. so that's why kuma ku ri no loko va ku pondo va vula two rand um loko va ku ri no madzana mambirhi is four hundred rand so a ku ri a ku ri sweswo so mthelo walowo a wu fambisa a wu fambisa sweswo se mthelo lowu how u va vavisi ku fika kwihi vatsonga hi mhaka loko se u fanele ku hakela na timbyana um eh, ku nga ri vatsonga ku nga ri vatsonga ntsena um remember before separate development hinkwako laha vanhu a va tshama kona a ku ri na commissioner wa vanhu va ntima so ta kuma ku ri a ku ri na commissioner a ri ka ka xivasa eh a khome tindhawu letiya ta ku hala ka hina ka bungeni na kwini kwini ku ri na commissioner a ri hala swikhusese a khome tindhawu ku halani ku katsiwa mujaji na va yini yini ku va na commissioner kun'wanyana so That commissioner is what was called a native commissioner. Ah, u rhume vanhu lava u yimele mfumo wa le xikarhi okay eh u yimele mfumo wa le xikarhi so xibalo a xi hosini xibalo xi ya xi ya ka mfumo La lexiya ku ka mfumu hi sweswiya swa ku no loko ku fane ku ri kun'wana ku pumbaniwe vuloyi va ku fane ku humiwa mungoma mi fane mi ya hosini mi ya mi ya humesa mali yo karhi leswaku hosi yi ta kota ku ri no yi mi nyika ndleve ndleve i munhu loyi a fambaka na n'wina a ya yingisela um leswaku loko va vuya a ni hi pumbane vuloyi hi ri vambirhi

well um yi affect-a hi ndlela ya ku ri if u teka hala ka hina van'wani hi ye a holofana van'wani va ya a vo rotterdam van'wani va ya hala ka ka n'wamankena um van'wani va le Phalaborwa van'wani va le Dzaneni va va Nkowankowa so which means even na le ka ka Mahlathi kumbe ka Nghilazi is not like i vanhu va ka Xilowa ntsena lava va nga laha i vanhu va ka Xilowa na van'wani va lava va famba na vona so as a result um maybe mixed now. yes va kona va ka xilowa lava nga tala koho va ri va ri van'we va le ka mahlathi va le ka nghilazi va le um vo mbawula va le holofane and then some va ri le na le na le so it also means ku ri no you don't have now one group in one place you've got people in different uh, Pockets. in different areas but even if a ku nga vangi na that movement we've got to remember ku ri eh ka tekaniwa ku tekiwa mm. so you know va kona vanhu va ka hina va nga famba va ya vo kzn va nga fambangi hi mhaka ya ku se ka sukiwa okay. but ku ri mhaka ya ku mi kuma ku ri no famba u lava ntirho ku halayani mm. va kuma ntirho vo golela ka railway va vhe va tshama kona va va lava muti um va nga ha vuyi um haleni kasi va kona lava nga hala tsanini na phalavurwa kusuke papankulu ri gigisi va va tshama hala ka ka n'wamitwa um loko va tshame halayani se mi kuma ku again loko ku sukiwa le van'wani va ya running made van'wani va ya mavele and then van'wani mi kuma leswaku va kuma mintirho va phalavurwa vo dzaneni nkowankowa um eh, swi va tani is all of this documented uh, from family ya ka xiloro like documented as in written down in any form yes eh public eh hi nga yi accessa yena van'wana well
not not in that sense let me put it this way yeah
most of it

eh vutswedyane bya kumbe eh ku yima ka ndlopfu eh swi teka nkarhi because it's not just I'm not writing my history I'm writing what you call memoirs

but some of it you can validate of course yes. so eh ha matima masirha ya vona lama nga kona a a nkambeni a khuga eh. loko wo ya ka even if ya ka google mm. u ku eh xilowa a kruger mm-hmm. you would see they will write there ku ri no va ka xilowa were here 1700 uh. va tshamelani va le kwini kwini kwini ma vona so swa swi tivani leswaku va nghene hi le grionde ku na masera mm. kona mm. va hindza va ya tshama aximowini ku na masera kona mm. va hindza va ya tshama angumbini ku na masera kona va hindza va ya tshama matshatsamabye ku na masera kona and then va rhurha kona

the root or rather the nyimba ya le henhla leyi eka xilowa yes what is the movement there okay
loko a sungula loyi u vulavule ku ri mulobyi yes eh khalanga
eh nyimba ya vakalanga loko va suka from central africa